Tassew sora ranċini, għax qatt metli, inti kif spiċċajt hawn ġew? Eh, tassew. Għax inti pretendejt li jiena niftaħ qalbi miegħek, hux veru? Mhux jiena u inti biss hawn hawn ġew ma xi ħadd trid tgħid kelma ngħid jien mhux hekk? Mela ħanfehmek, piccolo cagnolino rosa. Jiena nippreferi nkellem lil dak il-ħajt Milli niftaħ qalbi miegħek, u taf għaliex? Għaliex? Lo sai il perché? Perché? Perché kull ġebla li tifforma parti minn dak il-ħajt hija ferm aktar interessanti fis-sempliċità inanimata tagħha minn kull kelma li toħroġ minn dak il-ħela ta' spazju li għandek ġo nofs wiċċek li fuq kull bniedem ieħor jissejjaħ ħalq. Fimt issa? Le. Appunto. Insomma, jiena spiċċajtaw minħabba gaffiero. Hekk issa mod ieħor. Issa ħajkollok tgħidli qed qalli ċentu interess issa. Għax għax ħanajlek sur sur Arancini, fl-aħħar kontest li ħadd sem fih, qed tifhem bdew jiġru ħafna accidents strambi lil parteċipanti l-oħra. Bħal xiex. Em, per eżempju, min inqatawlu l-brejkijiet tal-karozza u ħabat, min daħlitlu siequ ġol palk. u kisirha. Mm, kien hemm wieħed kombinazzjoni ħalla t-tieqa tal-kamra tal-sodda miftuħa u kombinazzjoni daħlitlu xieda żnażan taħt l-imħadda. Kien hemm ieħor kombinazzjoni sapruħu inkullat ma' sodda jew infetaħlu l-gloj mal-lejl jew ma nafx. Ħafna kombinazzjoni strambi kolli ngħid. Iva, u hekk qal lis-surġent ta' l-istess ħaġa. Imma peress li ma kien għad fadal ħadd iktar weħilt jiena. Jiġifieri inti qed tgħid li inti ma kellekx taqsam xejn? U int taħseb li jien ħa nemmnek? Le, xejn ma kelli x'naqsam jien, assolutament ma għamilt xejn! Vera, xejn ma għamilt, xejn xejn xejn ma għamilt jien. Kollox il-mami għamlet. Issa blakka li zarbun. Piccolo majaletto del Canada. Irrit nara wiċċi fih. Ifimni, eh, eh, mela minix il-bot, tax diġa qed nara wiċċi fih. Le, neħħi dik il-ħaġa nefasta minn qudiem iż-żarbun. Mela trid nixxif li l-ġilda bir-rifless. Parlament. Guffa tal-ħamir, kumpless ta' megalomanija sfrenata bnew. Basta ġabu Renzo Piano. Flok bib, kefa onore għalla zwa maesta Valletta, tefa la xaqta. Iġ konsenet. Mwajja sur Carmelo, immissa ara kem sebbaħnija iktar il-belte u fl-2018 sessir il-kapitali Ewropea tal-kultura. Ma ċertu. U ċermen Jason. U zgur, eżatto. U aħna Bħala Ambaxxatur tal-Kultura poġġejna l dak l-imbeċilli ta' Peter Andre. Nixtieq nara l-missirijiet il-Patria jistnu mistieri jiżgerg waqt il-kbir l-assedju, qed tifhem? Ikakki fuq il-kultura Peter Andre. U ejja Sur Arancini tgħidlix li m'għandux kultura Peter Andre, ta? Biss biss għandu abdominals qisu statwa ta' Alla Grieg, ħa ngħidlek. Mysterious girl, I wanna get close to you. L-unika ħaġa li għandu mill-allat Griegi hija l-karriera għax estinta ġaħan. Iva, imma taf x'naf ngħid jiena li l-pjazza nippreferiha kif kienet qabel għax kien ikun isbaħ hemm il-karnival. Serraħ moħħok, puffo. M'għandekx għal xiex tinkwieta għax il-karnival hemm baqa'. L-unika ħaġa differenti li issa bnewlu tempju, qed tifhem. Il-mara, anġlu bi snin ta' xi fajt ibni, trid taħsadlu rasu qabel ma jgħallik, qed tifhem. Eh, mela sewwa kienet tgħid lil mami ħasibha tajjeb Joseph Muscat. X'għandu x'jaqsam Joseph Muscat ma' din kollha, injorant. Eħe, għax lil Anġlu ħasadlu rasu qabel ma għallih. Qed tifhem? Ole, ole, din oħra din bħalek. Xiex, simpatika, gustuża u bjonda? Le, brutto kanjolino roża. Insult għal kull mammiferu li qatt wera wiċċu f'din id-dinja patetika, qed tifhem? Bejnietna taf fiex tfakkarni din? Fiex tfakkrek, Sur Khan? Fi flix tkun inbid tas-sebgħinijat, qed tifhem? Għalfejn? Għax kull ma joħroġ minna jqallak. Qabdek u ġieħ tarax f'żewġ sekondi u minn hawn għal fuq vojt. Qed tifhem? Hehehehe